Wulagi tum ni tum beri ka zia n bori nim kpɛ heaven. Kaman how? Wulagi nyɛ vi nyaɣa daan ka yee tum la 247. Kaman how?
Abdulbasit Kwetire on KFTV, Kaman how a buɣinooŋɔ segment. Yuŋ paaya ka buɣinooŋɔ kum yirigi tiŋ naa ka o bɔhi ni bo n-lu ni paɣa kpɛm n faasiɣi zaŋ chaŋ bɛ kaali ka buɣinooŋɔ lahi kum yirigi tiŋ naa ka o lahi yina ɛɛ ŋɔ maa ŋuniya it's about Northern Movie Awards mini nominees yɛtɔɣa ka ti yɛn yɛli tibigu noongu segment zuɣu on KFTV. Before ka ti chaŋ a yi nyɛla new to this channel n tihi a ni tooi dihi subscribe ka pahi ti biɛlli anytime ka ti dropiri contents a yi nyɛla one of the people ban yɛn nyɛrili first. Eh, ti chaŋ ti kpe ti Northern Movie Awards yɛtɔɣa on ti program ŋɔ zuɣu.
Pali n nyɛli ka di ka daɣari ni niri yi tum tuma di tuya ka o deeri kpaŋ maŋ pina ma dini yɛn nyɛmdi o ni ka tuma maa tumdi doli saha shɛli kam teemi Northern Drama and Film Makers Association, Nodra Film yɛla, Mabira pun yina ni First Edition of Northern Movies Awards. Kain ketesi nɔ dira fim ka di daa bo pina din timsa n ti kpɛri kpɛritiba ban kpaŋdi bɛ maŋa zuŋɔ. Di lahi yina ni second edition of Northern Movie Awards. Northern Movie Awards ʒii buyi m-bala ka di lahi yɛn bo kpaŋmaŋ pina n ti Dagbaŋ kpɛri kpɛritiba. Naawuni zaŋ ti Nyɛvuya paai 28th January, January gɔlibiɛɣu pihita ayi kadali Tamale ŋɔ Nat Hall dundɔŋ ni. A ni tooi teei ni laasiya maa, di daa yihila ten categories. N yɛrila kpɛrigu maa puuni kpaŋmaŋ pina yaɣa pia ka sokam daa deegi o pini ni nyɛ shɛli. Zuŋɔ di pahila 20 categories yaɣa pia ka di lahi pahi ka 16 categories nyɛ kpɛrikpɛritiba dini ban ŋmaari sinii chiba ka lee gahin yihi 4 categories n-ti Dagbaŋ kpɛrikpɛritiba ban ʒi nyɔŋ ni Ankara Agbogoloshi m-bala. Yuun ŋɔ kpɛrikpɛritiba kpaŋmaŋ pina ŋɔ di zalila loori palli, motonima ni pin kara din pahi. Di zuɣu most popular actor yɛn ti deei la loori palli ni plaque. Ka Promising Star male category ka o deei moto palli ni plaque. Promising Star female category ka o deei moto palli ni plaque. Ka Best Comedian category gba deei moto palli ni plaque. Amaa category shɛŋa din pahi maa ŋuna di zaa deerila plaque. Plasma TV ni pini timsa din mali nyin tiɣili 20 Ghana cedis ka a daa yɛn yo ka kpe di zuɣu sokam kpaŋmi o maŋa ka o daa yina Naawuni zaŋ ti nyɛviya paai 20 8 January, January gɔlibɛɣu pihita ayi ka dali Night Hall dundɔŋ ni n ti sapoti a kpɛrikpɛrita ka ti nyɛ ŋun yɛn kpuɣi loori palli ŋɔ ni ban yɛn ti di moto nim mini plasma TV nim ŋɔ a Kuka Mobile Phones Technology tim nuu ʒii ŋɔ ni Mister Ali of AL Investment Limited bani n kɔhiri Sun Link moto nim mini di kpatɔɣa la ni Muke Metals and Glass Works. Media partners n nyɛ Zaa TV, Saha TV, NTV ni radio teesanim zaa din be Tamale ŋɔ. Sokam kpaŋ ma o maŋ ka o daa yina 28th January, January gɔlbiɛɣu pihita ayi ka dali n-ti nyɛ the second edition of Northern Movies Awards, Cannes courtesy Nordra Film, suhudoo ni yurilim.
N tiɛha last year maa Trapun Year di yɛtɔɣa last year maa n daa nyɛ maiden edition n tiɛha bɛ ni daa start li yuun shɛli n bala so bɛ daa tila soli 2021 any movie Dagbaŋ movie ni pili din beni ka a nyɛ ka a nini tiɣi li bɛ daa tila soli ni din tooi kana award scheme ŋɔ maa ni n ti kpaɣiri bo lala jaashɛhi ŋɔ maa to second edition kana di daa nyɛla n tiɛha di daa nyɛla 10 categories

eh, dagbambu ban be bee bin niŋdi movies ka di yɛri dagbanli ban ʒi south polo n bala maa irin kumahi mini ankara polo nim maa ban gba ka bi daa yihi laa four eh, categories ŋɔ maa zaŋ ti ni di faali so di zaa nyɛla din nyɛ nominees ka bi bi be di ni ka di the the program started ka votings biɛni binshaɣu kam biɛni so a mi wumdi ti program ŋɔ eh, a to ku chaŋ di code maa nyɛla star 800 star 714 hash so a yi niŋli din wahi procedure maa eh, a favorite eh, category bee a favorite eh, nominee ŋun be dinni ka a yɛn vote to eh, maybe a mini o yi di fiila o code nyɛla bin yɛn wahi shɛli ka a vote to Kaman hal program zuɣu ti ni yɛn gbaai yɛtɔɣa shɛli about Northern Movie Awards eh, ti yɛn yɛlila di yɛtɔɣa biɛla eh, whether you like it or not. Ŋɔ maa n-nyɛ first of its kind Northern Region bee Northern bee Dagbanli movies din nyari acknowledgement in

eh, ti niriba maa yi chaŋ di pala bi performing but bi bi tooi n kpuɣiri jaashɛhi maa ka ti kana ti yuli eh, di pala bi kala baŋsim ka bi tooi ŋmɛri di ŋɔ maa eh, di pa bi ŋaritimi bɛ di yɛn nyɛmi kama language barrier maa bi yɛn zaŋ ti juri shɛba ka bi yuli ka award maa eh, di pa shɛli bi gba ni dii bi wumdi ti balli maa di ku pa bi yɛn ŋaritimi because a ti a ti yuli Tin chɛnli, ti ni tooi kɔmpitiri shɛli with them ka nyari li tooi nyɛla technical side maa kamaa camera kiro, visual effects, editors, din ŋuna severally zimbo mini di ka marvelous di ka obl di din ŋuna a ti yi chaŋ di tooi nyari li ka chɛri ba so ka so yɛn wahi a ni hali acting side maa di tooi tu ni ti nyari tari li nimaani. Ebert wula ka di bi nyɛra? So din mi n ʒirili a ku yɛ technicalities ŋɔ maa zaa eh, ban nyɛ characters ŋɔ maa eh, ban n yɛn nyɛ kpaŋmaŋ pina ka di yi polo pam. To here is it ti maŋmaŋ din kana ka problems kana ti goli goli li consisting of nominees.

Best Comedian and that uh, Accra uh, four categories maa laa categories ŋɔ maa malila pin shɛŋa din ni ka di make it special because bɛ bɔla motorbikes zali categories maa ka overall be uh, most popular maa nyɛ loori but Ka this time ka diraa niŋ daba ayi previously ka yɛtɔɣa shɛŋa kana ti be din ni kamani award scheme nim maa bɛ yɛn zaŋ la niriba bo laɣiri eh, bini zali kota shɛli maa di niŋ over di niŋ bumbu ka niŋ bumbu ka niŋ bumbu eh, so ka ti kana ti ti yɛli di yɛtɔɣa piɛligu before ka ti mi yɛli eh, nominees di bɛ ŋɔ ka bɛ ŋɔ maa ti lahi mali la message ŋɔ kamani last year ti ni daa yɛn pilli ti daa mali la Ti yɛtɔɣa ŋmaai shɛli ka di daa ŋmaai bahi social media ka daa nya attention pam ka niriba pam chani ti yɛri di yɛtɔɣa. Di awards maa pilimi ka tin mi shɛba ka bɛ ʒiri Dagbaŋ acting zuɣusaa nim maa ka bɛ get bɛ maŋ involve ka booni li ni Bebehi Award. Sotra yɛlli kpɛ ye ti bɔrimi ni awards ŋɔ n-naai ka so yɛli ni Bibila award ka bɛ zaŋ ti ŋun bɔŋɔ bee ka bɛ zaŋ ti ŋun bɔŋɔ. Ti ni daa yuusi words shɛli ka yɛn quote yɛm tira yɛm yɛli nimaani ka bɛ yɛn baŋ ni ti gba bi tiri jilima. To here is it the second round maa bɛ bi lan kpɛ bɛ yɛtɔɣ bihi maa na ku yaɣimi. Yɛtɔɣ bihi maa ni yaɣi maa dini n-nyɛ din sani eh, baŋsima maa yaɣiya. di mi ka bukaata because eh, baŋsima maa ni yaɣa ka ka bukaata maa ti nyɛ ka niriba pam yɛri award scheme ŋɔ maa yɛtɔɣa sambani ka di pala bi yɛrila yɛtɔɣa shɛli din yɛn chɛ ka di din nyɛvili tuŋ tooni ka di nyɛla bi yɛrila yɛtɔɣa shɛli din yɛn chɛ ka di gbaligili Di yɛtɔɣa daa ti yiɣisiya biɛla ka shɛb yɛri ka shɛb yɛri ka n-ti nya hankali shɛli din ni m ma bi so yɛtɔɣa puuni ni ti malila kiritisayizibu ka chɛ kɔndɛmibu ni shɛb beni bɛ bi kiritisayizira bɛ kɔndɛmiri mi. Ka yɛtɔɣa ka a ni di difɛndi li ka o lan ti ti hujja yaa bɛ ni yɛri ni kiritisayizibu maa kaman misaali n nyɛla actor ka bɛ tiri actors kpaŋmaŋ pina ka m bee m-patisipeti. I chaŋ ti yɛli ni di mali problem ŋɔ di bi niŋ ŋɔ di bi niŋ ŋɔ di bi niŋ ŋɔ maa ni laa maa ŋuna zamba n nyɛli ka criticize o n bala ka n daa nyɛ ka di ŋmani o yɛtɔɣa maa neela biɛla because ni criticize o maa tooi zoomi kamati n nyɛri ti affiliate san shɛm eh, maybe di nyɛla 69 fans mini gadam nation hali gadam yi niŋ yila ka di viɛli ka wula 69 nim yɛn yɛm ni di bi niŋ bee gba yi niŋ ka di viɛli ka wula ni so di nyɛla daabu ka naan yi chɛ a yi be gadam nation bee a yi be makaasio kiro maa puuni yinim n sɔŋdi ka di binyɛra niŋdi o bee o yi yiindi kpɛ ka o niŋ yila ka di problems maa a bi paai makaasio bee management but outside ban patronize ri ka nyin noo lan yɛli ni bin niŋdi binshɛɣu maa bee makaasio bee gadam yila ŋɔ m mali ba m tiri example maa o di bi viɛla di kpe ma la problem bee di kpe ma la problem ka n yɛli a mi di bela bi ni ni zamba n nyɛli because di di zooya ka di nyɛ problem yɛn nyɛli eh, ka a gba nyɛ actor bee ka a be dinni eh, ka di bi a bi yaɣi bee ka a bi yino kam bi yaɣi ni a suggest a ni yɛri binshaɣu ni di di viɛli maa to eh, ka yɛri maa like zamba n nyɛli so if you are one of laa niriba maa eh, a been support award maa eh, ti ninkura maa so n daa ŋahi o ŋahili ni ʒi shɛli tin ŋmaa zali bee tin guri zali ni ti ʒi maa a yi kana ka kanu shɛli din yɛn tabi n kpuɣi ka di ʒili ti chaŋ eh, di yɛli ti ni di ʒibu ni nyaŋ ti i ʒili maa yaa nyaŋ ya a yi ka di ʒili bi niya eh, nyin ku ŋuhi ma ka gari tin mali shɛli ni ti yɛli eh, like tin wumdi rumors shɛŋa n bala ka n nyɛ ŋun mi gba nyɛ nominee before ka a kana ti kpɛ award scheme maa ni di tumi ni a mi I left from your right shɛb bɛni bi kpɛmi ni o gba ku nyɛ o flyer n zaŋ bahi ka o baŋ ni actor nyɛ o di mi gba di viɛla man dii bi galindili man bi galindili di ku ka problem bet di tuni a mi I left from a right ka bɔhira m-baŋdi Awards maa yɛtɔɣa. Di discussiri di yɛtɔɣa a ni bi mi li shɛm. Di zooya pam. Bɛ yi yɛli nominees maa yɛtɔɣa bɛ bee n-chaŋ ti nya organisers maa bee n-fabili li ti ba. Bɛ gba di yɛn spreadiri mi. Ka, ka, kaman Awards ŋɔ n-kana ka almost all the nominees bee ban pa nominees ka gbibi di yɛtɔɣa ka bɛ zaa leei mathematicians. N maandi laasabu so di niŋ ka bɛ vooti paagi n ŋɔ ka bɛ ti ŋun bɔŋɔ loori maa. M maandi bɛ ni yɛn nya laasabu shɛli n ŋɔ yaa award scheme maa man yi saɣimi yɛ eeh bɛ yɛn zaŋla niriba bo laɣiri ka naan kana ti defend li. Is it that Northern Region ŋɔ award scheme maa kɔŋko ka bɛ yɛn zaŋ niriba bo laɣiri bee bɛ yi pun bi nyarila award schemes ni chana ka votings be din ni? and the most painful thing the first maiden edition maa ni kana organisers maa daa ku chaŋmi ka bi teela ti merge ba ka she bi kootu ni yɛn saɣi ba shɛm ka bi ye ki mini ba zaa be waa maa ni ka inim noo yɛtɔɣanim wuhira ni din yɛn che ka kpaŋmaŋ be kamaa ka jiri be bini maa ni bee di zali loori bee di zali moto and here it comes. ka moto maa bee loori maa lan kana ka problem maa di pa shɛli a ni yɛn vooti na ka bi di maa bee ka ti bi di because Ivan Zooki yɛri maa laa kaman zaya di pa shɛli a bee yɛn dimi a di believe a maŋ ni a yɛn dimi dina n-ku tɛhira yes because a yi be award ni bee awards ni ka di first ka bi zaŋ loori maa ti a nyɛ ŋun di maa ban bi lan di maa bi liɣi maa like di nyaaya You've achieved, so ŋun kam ti yɛri, a bee n dimi, a yɛn di, a ku ʒiya maandi la alaasabu. To hali ti yi saɣi taha ni a malimi la alaasabu yaa, loori maa ni yɛn da maa, to loori maa daya, di laɣiri ku paali di daya. Loori maa nyaaŋa, a nya ka bɛ niŋ flyers, a nya ka bɛ organiziri binyɛra ka chani rally ka niŋ jingle nima, a mi bɛ ni yo laɣiri ka ŋmɛri bɛ ni yo laɣa shɛli ka ŋmɛri di advert TV zuɣu a mi bɛ ni haayi hall shɛli maa bɛ ni yɛn bɛ ni zaŋ laɣa shɛli haayi li a mi plaques maa bɛ ni da li laɣa shɛli so n problem maa nyɛ n bɔyɛ niŋ ka Ghana Movie Awards chɛna ka Kuma Wood Movie Awards chɛna ka di zaa mali vootibu ka bɛ zaa vootiri di ka bi bɔhiri ya kama ka bi niŋdi laa mass ŋɔ maa. Ka shɛli n waya mini ŋun kuli yɛn di liɣiri maa ka niŋ Allahu Akbar maa, din kuli nyɛ ŋuni maa n saɣimi ti yi bi yɛn zaŋ volaɣiri ka yɛri la ha, din kuli nyɛ ŋuni maa di ŋmanila dini n nyɛ a problem maa. Ti mali problem shɛli ban mali baŋsim n yaɣi ni di kpe yiinda di kpe yiindi maa eh bi 90 percent bɛ ni yɛli ni kpe ŋɔ yiindi maa ka mali kootaali bee ka mali chingoŋ ni yi zaŋ ŋari la a voli maa. Di zuɣu ka try ya nyin ŋun lan yɛli ni Awards maa kpe ŋ-ŋɔ mali problem, di niŋla ŋ-ŋɔ, a yɛn zaŋla solution na. But a ku lan yɛli ni di niŋla ŋ-ŋɔ, di niŋla ŋ-ŋɔ. Hal a yi mali solution maa ka bi zaŋ li na, di saha zamba ka a yi pa niŋdi niriba maa. tɔri zuɣu pahiya suɣulo ku chɛliya duniya ka di maha ka ti zaa bɛni ti ni shɛbi ti ʒiya tahiri ŋɔ maa biɛɣu kam ti yarimi yi mali la yi tuma nima dini n chɛ ka yi bi vali lɛbi yi tuma so ti ni yi nyɛ light shɛli ka di neeri kpari industry maa ka yɛn tabili ti ka ti gba zaa puhigi din ni a yi baŋ ni a ka ti ni a nyɛla kaapinta bɛ a teela ka ka ti n kpɛ din ni ni a niya shɛli dabam Chɛliti, a mi yi nya n daa yɛrila scheme maa nima soli di kanna a zali scheme ka balindi niriba over. A ni mali baŋsim shɛli work ka bɛ yɛn ŋari a maa. Sometimes bin shɛŋa beni, yaɣiri a bɛ, bɛ daa bi lo a nina chaŋ ti niŋ scheme maa ni ho. No, no, no, no, no, bɛ daa bi lo a nina. You withdraw. Di law, di law ku saɣimi ti li. Niŋ ya ma gafara ni yɛri ŋɔ maa a a ŋmi ya left and right. Di kana bini maa eh, Awaskin maa ku tooi niŋ so kam zaa yubu ka di niŋ ti nyin ni bɔri di shɛm. Alasana a ni mali di problem ka yɛli ka bini niŋ a yubu maa. A yubu maa ni niŋ maa fishɛm gba yɛn kam na n-gba zaa ti bɔri di different way. So di nyami bɛ niŋdila Northern Movie Awards ka di mali di zalikpana m-mali di ethics. Dini n-doya la. Dii bi chaŋ ti a di kaati ya ni bɛ yɛn ŋari a mi. bɛ ku kɔhiri namda wan miliyon ka a nya ka di laɣiri bi saɣili di yɛli bini maa la noya ŋaraa mi a yɛn zomi ka chɛli a ni yɛ ti nyari yɛtɔɣa shɛli maa ɛso pahin ya suɣulo if you are a nominee kpaŋa maa ka a niŋdi sɛchi m mi a ni bɔri yɛtɔɣa shɛli dini maa ka di pam bɛni eh, wunda so bɛ eh, promise eh, category maa n yi kpɛrila n yɛ o mini o daa ti mali tabi di zuɣu ban chɛ pirigi Ne wai in yi tɔri lana bɛ mali ja yi daa wɔks maa yi daa rii bi ne tin ne ni maya to ti yɛn zabimi shɛm maa a wɔks maa bi daa niŋdi open ceremony bee bi daa lɔnchi li bee bi daa bi lɔnchi lɔnchin maa dali mc maa daa gbubila mic n balindi niriba ee eh, nyɛma pahaya suɣulo fɔmiya fɔmiya fɔmiya ki i kana ti kpa i secondary meetings nimaani ka bi explain binshɛɣu kam So din saɣim ti ya ni di bi neei tin ya maa, nyɛ ni yɛn vooti ka je ni kɔmitii maa nyɛ nɔr a zuɣu maa. Di zooya pam ka a gba ni yɛn di binshɛɣu maa, a vooti maa mini a laɣiri bi paali. There was a category ka competition ka nimaani. Lala niri maa ni daa zaŋ vooti shɛli deei binshɛŋa maa. Alaasab maa a ni maandi laasab shɛli tiri kɔmitii maa bɛ gba yi di yɛn maandi la alaasab maa bikɔs alikauli kii mini ba gbaai bɛ gba yi di yɛn chɛ alikauli maa ka maandi laasab tiri katigɔri shɛŋa hali koliba maa gba bɛ naan labimi kpɛ dari ti shɛba bikɔs bɛ naan ku saɣi zaŋ koliba maa ti katigɔri shɛli bikɔs of di low pɛfɔmansi yes So paɣi ya suɣulo eh, ban be samban ni mini de nominees kaman how program zuɣu ti yɛriya ya a yi mali problem eh, yɛlim committee maa m-mi bi yɛli ya a ni yɛli ba maa a yubu yɛn niŋ mi. Award scheme maa mali la di zali kpana, di bemi ka maa constitution, binshɛɣu bɛ ni favour a di yɛn bɔŋɔ mi ni di nyɛ n-ŋɔ ka di bi favour a, di yi bi favour a you withdraw. di kana ti tiri ba zuɣu bie bi niidir bi niidir eh eh like eh bin bo time pam be thinking ni northern movie di chaŋ tooni because as at now tini na bi nyɛ anything wrong with it tini ma kaman how program zuɣu di mi che ka ti bi nya maa tiri nya di pa shɛli tini bee nyɛla a nyɛli shɛm maa ti yɛn nyɛla solution tili First in the history of uh, Ghana Movie Awards. Maybe di yɛn bɛn gba yila polo. Hali bin niŋdi shɛli Accra maa. Ka popular actor diri loori ka promising star diri moto ka yeah, it's something. Achievement n bala maa. Now in yu ka awards ki maa to zuɣu ka ti ka ti gari kamyam ka ti gari kamyam malila loori. Mari ah every year ka loori 20 example di yɛn 20 categories maa ka loori 20 kpɛri actors. a tɛhi ni wulan yɛn nyɛli ɛn ka a yɛn kpuɣi binshɛɣu maa ko a mi a ni tumdi tuun shɛli maa loori maa bɛ taari tin kpi bɛ taari laɣari maa n din naai bɛ shɛhira maa mi a yuli ni yɛn kpɛ intanɛt puuni n ti sabi sɔŋ yuuni yaa ka za baʒini n daa nyɛ best actor yuuni yaa ka za baasiti n daa nyɛ best editor la din ku tooi nyahi din ka dagbambi yahi ni a ʒiya ka bɛ ti salinda a yaanniŋa. Bɛ bi lan kaani bɛ ni daa mali yuri eh, bee laɣ shɛli bee buni shɛli bee paɣ shɛba, bɛ bi lan kaani ba. Bɛ kaanila o ni daa zali yu shɛli ka Dagbam yaa ni yu viɛlli dini n-gari buni. Yes, n daa, n daa ti explain li, n daa bi nya m ma bia so yɛtɔɣa. ka o ti o ti atakili an ti ka ti mi to ka mi no explain taba an daa ye eh a nyɛ din nyɛ northern movie awards maa ka how ju moto company bee sony link maa bɛ kɔhiri moto nima dalili shɛli zuɣu n chɛ ka moto maa ti bɛni maa ama maa gba bini ti koota shɛli maa maa mi moto laɣara ayi a bɔhi ka so yɛn yɛla ni eh, daliri shɛli zuɣu so chɛ ka ti bɔhindi ti tuma maa ka mi naan chani maa yuviɛlli ŋɔ ka a bɔra ka bi lee zaŋ binshɛɣu din yɛn tabili li din chɛ ka sambani niriba yuli nyɛli because of northern behavior din be shɛm bi pun niŋla used to other competitions ka niya bi wumdila binyɛra yuya ka chɛ award scheme eh, di kuli bi zaya ni laa bin biɛni timi gba ni kpɛhili maa nyɛla eh, initiative ka ti pahi maa ka kali nyɛli ni binshɛɣu ka dinni shɛba mi yɛra hali solaati bɔhi gba ni loori maa ni garaaji din ni ka di zaya maa ku tooi bɔhi ti la din daa zammi pam ŋun daa bɔhi ni garaaji a ku tooi ku bɔhi ti hali ka bi tɔn faali gba a ka yiko dari loori tim yaa ni ti kaya di yiko ɛhɛ so n daa yɛlila di yɛtɔɣa ye eh, as an actor be actress Di ku tooi nyɛla takahi ka n nyin ʒiya ni award scheme ti da loori bee moto ta. Di nyɛla binshɛɣu bɛ ni zaŋ tabili competition maa ni di mali ninneesim ka sambani ni nim patronize li. Din yɛn ti a a tuma maa yuli ka a ŋmaai filim hali n da loori gba. ka lɔra be industry maa ni ka like ka industry maa nyɛ yuli ti paai ka hali di ʒɛya naan to zaŋ 10 votes n di loori ka di nyɛla din ku nyɛ sponsors this is the second edition so pahin ya suɣulo sɔŋmiya dagbaŋ movie industry bee northern region five northern regions ŋɔ maa sɔŋmiya di industry maa ka di zoogi n chaŋ timbɔri ni di chaŋ paai shɛli maa Dimiya suɣulo. Northern Movie Awards 2023 eh, din nyɛla din pili voting maa nyɛla din chɛna ka n lan tihira code maa nyɛla star 800 star 714 hash a yi daɣi lili din zaŋ a chaŋ a favourite eh, nominee maa a ni bɔri ni a vote so maa eh, ka a ti dihi dihi dihi dihi like maybe a mini o ni di fiila ŋun ni wahi o code ka a vote o eh, ti mi layan kpuɣi alikauli every eh, maybe ti mali more episodes din niŋ ka scheme maa ku chani maa bee ka di dabisa maa miritina maa ti mini ban be din ni from nominees to organisers ti ni diri fiila biɛla biɛla eh, n nyɛ tin kɔyɛn yɛla ti nyɛ ka shɛli polo gbiligi biɛla kamani how program zuɣu eh, ti gba ni yɛlli ti hankali ni ti nyɛli shɛm tariga n taana on kft so On KF ti gba ni nyɛli shɛm ti hankali tariga ti ni yɛlli taana on KF TV zuɣu. Ka n yɛri a ye Siba Hadi n-nyɛ camera man n-che ka di paari a na. Yusuf Abu Tirzong ŋuni n-nyɛ eh, producer zaŋ ti program ŋɔ maa Abdulbasit Kulchiri a host as always. Eh, a nyɛla new to this channel.

Eh, a ni yi tiɣi ni ti yɛtɔɣa ŋɔ maa bee ti platform maa nyɛla din chɛ n-ka tiŋa eh, don't hesitate di chɛ ka a ni tooi ku nyɛ ti ka ti mini a tɔɣisi ka ti kɔhiri a Dagoi tira anytime ka ti ʒini kpɛŋɔ ni ti discussi eh, programs on KFTV, both music tagline and Kaman How program zuɣu. n-chɛbisiya.
Pali n nyɛli ka di ka daɣiri ni niri tum tuma di tuya ka o deeri kpaŋ maŋ pina ma dini yɛn nyɛmdi o ni ka tuma maa tum ni doli saha shɛli kam teemi Northern Drama and Film Makers Association, Nodra Film yɛla, Mabira Apunyina ni First Edition of Northern Movies Awards. Kain ketesi nɔ dira fim ka di daa bo pina din tim sa n ti kpɛri kpɛritiba ban kpaŋdi bɛ maŋa zuŋɔ. Di lahi yina ni second edition of Northern Movie Awards. Northern Movie Awards ʒii buyi m-bala ka di lahi yɛn bo kpaŋmaŋ pina n ti Dagbaŋ kpɛri kpɛritiba. Naawuni zaŋ ti nya VA paai 28th January, January gɔlibiɛɣu pihita ayi kadali Tamale ŋɔ Nat Hall dundɔŋ ni. A ni tooi teei ni laasiya maa, di daa yihila ten categories. N yɛrila kpɛrigu maa puuni kpaŋmaŋ pina yaɣa pia ka sokam daa deegi o pini ni nyɛ shɛli. Zuŋɔ di pahila 20 categories yaɣa pia ka di lahi pahi ka 16 categories nyɛ kpɛrikpɛritiba dini ban ŋmaari sinii chiba ka lee gahim yihi 4 categories n-ti Dagbaŋ kpɛrikpɛritiba ban ʒi nyɔŋ ni Ankara Agbogoloshi m-bala. Yuun ŋɔ kpɛrikpɛritiba kpaŋmaŋ pina ŋɔ di zalila loori palli, motonima ni pin kara din pahi. Di zuɣu most popular actor yɛn ti deei la loori palli ni plaque. Ka Promising Star male category ka o deei moto palli ni plaque. Promising Star female category ka o deei moto palli ni plaque. Ka Best Comedian category gba deei moto palli ni plaque. Amaa category shɛŋa din pahi maa ŋuna di zaa deerila plaque. Plasma TV ni pini timsa din mali nyin tiɣili 20 Ghana cedis ka a daa yɛn yo ka kpe di zuɣu sokam kpaŋmi o maŋa ka o daa yina Naawuni zaŋ ti nyɛviya paai 20 8 January, January gɔlibɛɣu pihita ayi ka dali Nat Hall dundɔŋ ni n ti sapota a kpɛrikpɛrita ka ti nyɛ ŋun yɛn kpuɣi loori palli ŋɔ ni ban yɛn ti di moto nim mini plasma TV nim ŋɔ Akuka Mobile Phones Technology tim nuu ʒii ŋɔ ni Mister Ali of AL Investment Limited bani n kɔhiri Sun Link moto nim mini di kpatɔɣa la ni Muke Metals and Glass Works. Media partners n nyɛ Zaa TV, Saha TV, NTV ni radio teesa nim zaa din be Tamale ŋɔ. Sokam kpaŋ mi o maŋ ka o daa yina 28th January, January gɔlbiɛɣu pihita ayi ka dali n ti nyɛ the second edition of Northern Movies Awards, kind courtesy Nordra Film, suhudoo ni yurilim.
Wulagi tum ni tum beri ka zia n bori nim kpe heaven. Kaman how? Wulagi nyɛ vinyɛɣu daan ka yee tum la 247. Kaman